Edil meniň edişim ýaly. Bu wideoda öwrenersiňiz nädip reňkleri eşidip bolýa. Enjamlary pikir arkaly nädip dolandyryp bilýäs. Fotokopiýa we eremeýän şokolad döreden inistutut näme iş bilen meşgurlanýar we beýin implantlary biziň geljegimize nähili täsir eder. Matrisa kinosyny gördüňizmi? Ýadyňyzda bolsa şo taýda Neo söweş sungatyny öwrenmek üçin kompýuter programmasyny beýnine ýükleýär we birnäçe sekuntda ýatan ýerinde aňsatjyk bilen göreşmäni öwrenýär. Karate, kempo, taekwondo, pýýanyý stil.
Ýa znaýu kung-fu.
Elbetde gowy bolardy günümizde beýle tehnologiýa bolan bolsa. Hiç hili hereket etmän, wagt sarp etmän, öwrenmek isledik zady beýniňe ýükleýäň we boldy. Iki müň on altynjy ýylda Ilon Mask tarapyndan gurlan, iki müň on ýedinji ýylda dünýä tanadylan Neuralink kompaniýasy beýle zatlary hödürlemeseler-de, aýdyşlanyna görä, pikir arkaly telepatiki söhbetdeşlik, telefon ýaly dürli enjamlary dolandyryp we oýun oýnap biljegimizi aýdýar. Munuň ýaly zatlar köpimiziň ünsüni çekse-de, ýöne Neuralink kompaniýasynyň ilkinji maksady ysmaz adamlara, Alsgeýmer keseli we şuňa meňzeş hassa adamlary keselinden bejermek. Bütin görýän zadymyz, duýýan, degýän ýa-da pikir edýän zatlarymyzyň maglumatlary beýnimizdäki neýronlarda saklanýar we daşarky dünýäden maglumatlary almak üçin jogapkärdir. Elimiziň edýän hereketini, aýtjak sözlerimiziň Barysy bärden dolandyrylýar. Beýnimizde ýüz milliarda ýakyn neýronlar maglumatlary goýberýärler we kabul edýärler. Edýän, ýöriteleşdirilen işlerine barlykda dürli şekilde we görnüşde bolsa-da, adatça, üç bölekden ybarat. Signal alýan dendrit, signaly hasaplaýan soma we signaly goýberýän akson. Neýronlar dendrit-akson signallary almak we ibermek üçin, sinaplar arkaly bir-birine baglydyr. Bu baglanyşygyň kömegi bilen neýronlar maglumatlary himiki signallar ulanyp, bir-birine goýberýärler. Bütin bu aragatnaşyk bolýarka, gysgaça aýtjak bolsak, potensial hereketiň bolýan ýerinde tok emele gelýär. We bu dörän toky Neuralink kompaniýasy ýazga geçirip bolýar diýýär. Muny başarmak üçin olar ýigrimi teňňelikden uly bolmadyk bir çip döretdiler. Çipiň içinde müň ýigrimi dört sany elektrod ýerleşdirilen. Bu elektrodlar saç taryndan on esse ýaly inçedir. Çipi beýne ýerleşdirmek üçin kelle süňkünde iki santimlik döşük açyp, elektrodlar ýerleşdirilýär. Ilon Mask beýle operasiýa geçirip bilmek üçin näli ökde doktorlar bar bolsa-da, adam üçin çylşyrymdygyny aýdýar. Şol sebäpden Neuralink tarapyndan beýne çipi çalt we takyk ýerleşdirmek üçin ýörite robotlar döredildi. Robot gaty kiçi iňňe saýasynda haýsy-da bir damara ýa-da arteriýa degmezden beýne elektrodlary ýerleşdirýär we beýne dakylan bu elektrodlar potensial hereketiň bolýan ýerindäki dörän toky ýazga geçirip maglumatlary çipe goýberýär. Çipem öz gezeginde maglumatlary algoritma koduna öwürýär. Mysal bilen aýdaýyn, sesimizi ýazgy edişimiz ýaly düşüneliň. Ses tolkunlary mikrofondan kompýutere geçýär we şo taýda ýaňky ses algoritma arkaly sifrowoý formata öwrülýär. Kompýuterde hat ýazjak bolsak, klawiatura ulanýas. Telewizorda kanaldan kanala geçirjek bolsak, pult ulanýas. Ýagny ýönekeý aýdanymyzda durmuşymyz ýeňilleşdirýän maşynlary ulanýas. Neuralink-iň döredýän çipleri hiç hili interfeýsi ulanman, telefon, kompýuter ýaly enjamlary diňe pikir arkaly dolandyrmaga mümkinçilik döredýär. Ýagny, beýin, maşyn interfeýsi. Pikir arkaly telefony, kompýuteri dolandyrmak üçin çip Bluetooth kömegi bilen enjama baglanýar. Çipiň zarýady bir güne ýetýär we çip kabelsiz zarýad ediler ýaly döredilen. Bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýyllardan bäri ulanylýan ilkinji implantlardan biri koklear implanty. Adyndan näme boldugy belli bolmasa-da, ýöne köpiňiz şoňa meňzeş zat görensiňiz. Hatda ýadyma düşýär, meniň mamam bu implanta meňzeş apparat dakýardy. Koklear implanty eşidiş duýgusyny ýitiren ýa-da ýuwaş eşidýän adamlara sesleri eşitmesine kömek edýär. Kelläniň içinde ýerleşen apparadyň bir bölegi daşarky mikrofondan elektrik impulslaryny adam nerw ulgamynyň düşünip biljek signallaryna öwürýär. Bilişiňiz ýaly telefon, kompýuter we beýleki ykjam hasaplaýyş enjamlary gündelik durmuşyň bir bölegi. Ýöne ysmaz adamlara olary ulanmak kyn bolup biler, käbir pursatlarda hiç ulanyp bilmeýärler. Cyberkinetics tarapyndan döredilen BrainGate beýin implanty iki müň dördünji ýyldan bäri ysmaz adamlarda gözleg geçirýärler. Soňky gözlegleriniň birinde üç tapawutly ysmaz adamlar diňe aňlaryny ulanyp, WhatsApp-da biri bilen ýazyşdylar. Birisi Google-da Orkide nädip seretmeli diýip gözledi, birisi bolsa YouTube-da wideo seretdi we aýdym diňlemäni başardy. Bu zatlar edil kinolarda görkezilişi ýaly owadan bolmasa-da, ýöne bir enjamy pikir arkaly dolandyrmak uly üstünlik. BrainGate-iň işleme şekli Neuralink-iň işleme şekline ýakyn, ýöne bärde çip Bluetooth arkaly däl-de enjama göni baglanyşykly işleýär. Ýagny beýne dakylan çip neýronlaryň signallaryny keldäniň üstünde signallary kodlaýan enjama baglanýar. Olam öz esasynda kompýutere baglanýar. Hem-de bu gözleglerde ulanylýan UTARW çipleri Neuralink çiplerine garanda galyň we on esse ýaly elektrod sany az. Bettel Memorial Institudyň işgärleri bir wagtlar fotokopiýa, kruiz dolandyryşy we eremeýän şokolady döretmäne gatnaşdylar. Häzir bolsa beýin implantynyň üstünde işläp başladylar. Iki müň onunjy ýylda on dokuz ýaşly Inn Börküt ummanda suwa ýüzýän wagty ony güýçli tolkun suwuň düýbüne urýar. Urmagyň esasynda Inn Börkütiň bedeni şo bada gymyldamasyny bes edýär. Bagtyna dostlary ýetişip hassahana äkidýärler we Börküde durmuşynyň iň gynanç habaryny aýdýarlar. Börküdiň kibtinden aşagy Ysma Zolýa. Birnäçe ýyllardan soň bu wakany Betel Memorial institutynyň işgärleri eşidip, Börkidi gözegçilige gatnaşmasyna çagyrýarlar. Elbetde ol teklibi kabul edýär. Gözlerde In Börkidiň beýnine Neýrolaýf atly bir çip dakylýar. Bu çip edil BrainGate çipi ýaly beýin signallaryny kelläniň üstünde duran enjama ugradýar. Ýöne işleme şekli biraz tapawutly. Kellesiniň üstündäki enjam signallary kompýutere ugradýar we hassanyň ellerine elektrodlar baglanýar. Gysgaça aýdanymyzda ýaňky kompýuter adapter hökmünde hyzmat edýär, ýagny beýinden ele goýberilen signallary bedeniň içinden däldem, eýsem bedeniň işlemeýän bölegini aýlaw edip, daşardan signallary elektrodlaryň üsti bilen goýberýärler. Bu iki mysalda ysmaz adam hökmany suratda bir ýere bagly bolmaly we enjamlary diňe gözegçileriň kömegi bilen baglap boljak. Baglamasam, birnäçe sagat alýar. Düşünişiňiz ýaly, bu tehnologiýany ulanmak aňsat bolmaýar. Ilon Maskyň aýdyşyna görä, Neuralink çipini dakan adam adaty adamdan tapawudy bolmaýar. Ýagny bir enjama bagly bolmaýaňyz, kelläňizden çykyp durjak kabelleriň ýerine telefondan ýa-da planşetlerden dolandyryp bilýäňiz. Neuralink şeýle hem beýleki iki kompaniýa tapawutlykda beýne dakylan çipi deriň aşagyna ýerleşdirýär we implantasiýa edilensoň doly gizlenýär. Geçen ýylyň awgust aýynda Neuralink täze çipiniň demo görnüşini üç sany doňňuzda görkezdi. Täze diýýänimiň sebäbi köne görnüşinde beýnä dakylan çip gulak arkasynda duran enjama dakylýardy. Häzirkisinde bolsa gulak arka enjamyny aýyrypdyrlar. Şeýlelik bilen bu çipi ulanýan adamyň daş görnüşinden hiç zat belli bolmaýar. Üç sany doňuz diýipdik. Doňuzlaryň birine çip dakylmadyk, birine dakylyp çykarylan, birine bolsa dakyly. Neuralink işgärleri bu üç doňňuzyň bir-birinden we adaty doňňuzlardan hiç tapawudy bolmadygyny görkezdi. Adamly gözleglerine iki müň ýigrimi birinji ýylyň içinde edilmesine garaşylýar. Häzirlikçe Neuralink kompaniýasynyň maksady iň gowy neýrohirurg, robototehnik we şuňa meňzeş hünärmenleri toplamak. Şu we şunuň ýaly kompaniýalaryň edýän işleri ysmaz adamlaryň durmuşyny ýeňilleşdirmek we geljekde adaty adamlaryň özleriniň gowulaşan görnüşini döretmek. Men size günümizde beýle adam bar diýsem näli görýäňiz? Hawa, hawa, geljek köp uzakda däl ýaly, eger geljegi biz şeýle pikir edýän bolsak. Tanyş boluň, bu Nil Harbinson, ilkinji kiberg adam diýip hasaplanýar we ol reňkleri eşidip bilýär. Hawa, hawa, ýalňyş duýmadyňyz. Bu kiborg adam reňkleri eşidip bilýär. Agzyndan özi şeý diýýär. Nil örän seýrek kesel bilen dogulýar we ýaşlykdan hemme reňkleri bir reňkde görýär. Diňe çal reňinde. Bu keseliň ady ahromatopsiýa. Uly ýaşly adamlar gowy bilýändir, öňler telewizorlar diňe gara-ak reňindedi. Ýöne ol adamlar diňe telewizoryň içindäki reňkleri gara-ak reňinde görýärdi. Nil bolsa asmany, gülleri, gurşap alan bütin dünýäni çal reňinde görýär. Şu wagt Niliň kellesinde bir çip bar. Çipam kellesinden çykyp duran antena bagly. Bu iki enjam Nila reňkleri eşitmesine kömek edýär. Kelläňizde sorag döräp biler, reňkleri nädip eşidip bolýar diýip. Reňkleriň ýygylygy bar. Ýagny rus dilinde aýdanymyzda reňkleriň çystatasy bar we bu enjamlar reňk ýygylygyny, ses ýygylygyny üýtgedýär. Ýagny öňdäki duran sensor reňk maglumatlaryny alyp çipe ugradýar. Çip reňk ýygylygyny ses ýygylygyna üýtgedip gulagyna iberýär. Bütin reňkleriň öz tonlary bar, şeýdip Nil reňkleriň seslerini ýatlap tapawutlandyryp bilýär. Nil adaty adama garanda infragyzyl hem-de ultramelewşe şöhlesini tanap bilýär. Nil ýaly adamlaryň aramyzda ýaşamasy käbirleri üçin gaty üýtgeşik gelip biler. Käbirleri üçin ewolýusiýanyň bir bölegi bolup biler. Belki-de beýle implantlar arkaly adamlar özlerini adam hökmünde ýitirer, ruhy we fiziki taýdan özüni ösdürmän, emeli görnüşler bilen ösmäne synanyşýar. Şeýlelik bilen tehnologiýa aňyna täsir etmäne mümkinçilik berýär we adam şahsyýetini ýitirýär, ýüze kibrglar çykýar. Belki-de şeýle üýtgeşiklik adamzady has ösen durmuş ýoluna alyp barar we ahyrynda dünýäde keselleriň we şuňa meňzeş zatlaryň bolmazlygy bilen durmuşyň sazlaşygyna